Салам тусем! Паянхи ҫӗнӗ выпускра кӑткӑсем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пӗр кӑткӑсем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл, кӑткӑ! Мӗн туса пурӑнать? Чӑнах та вӑйлӑ чӗрчунсем-и вӗсем? Мӗн чухле пурӑнаҫҫӗ-ха, мӗн ҫиеҫҫӗ? Тата мӗн чухлен вӗсем кӑткӑ ҫыр тӗнче? Айтӑр лайӑхрах тишкерсе тухатпӑр вӗсем ҫинчен тӗплӗнрех пӗлме. Апла пулсан Кайрӑмӑр. Чи малтан кӑткӑсене эпир нумайрах ҫулла кӑна куратпӑр. Ҫаплах тата вӗсене нумайрах вӑрмансенче тӗл пулма пулать. Анчах активность вӑхӑтӗнче кӗтмен хӑна пек пур ҫӗртре те чупса ҫӳреҫҫӗ. Кам ялта пурӑнса курнӑ ҫав пӗлет. Кӑткӑсем, вӗсем пӗчӗк чӗрчунсенчен пӗрер представителӗсем. 0,007 сантиметртан пуҫланса пилӗк сантиметр таран ҫитеҫҫӗ. Кӑткӑсем ҫӗр ҫинче вӑйлӑ аталаннӑ. Вӗсен представителӗсем вун икӗ пин ытла шутласа кӑларнӑ ученӑйсем. Айтӑр частарах тӗл пулакан кӑткӑсем ҫинчен пӗлтерсе хӑваратпӑр. Вӗсенчен огненный муравей, вутлӑ кӑткӑ. Ҫак кӑткӑсем тискерле те хӑрушӑ. Вӗсем ҫыртнӑ вӑхӑтра ят выделя тӑваҫҫӗ. Анчах пирӗншен хӑрамалли ҫук, мӗншӗн тесен вӗсем ӑшӑ ҫӗршывсенче кӑна пурӑнаҫҫӗ. Муравей-плотник Кӑткӑплотнике! Ҫак кӑткӑсене вредительсем тесе пӗлтереҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗсем йывӑҫсем ӑшӗнче пурӑнаҫҫӗ. Чире йывӑҫа кӑна мар, йывӑҫ материале пулсан та ҫаплипех шӑтарса пӗтереҫҫӗ. Летающий муравей – вӗҫекен кӑтка. Характерлӑ особенность ҫак кӑткӑсен вӑл ҫунаттисем. Ҫак кӑткӑсем ҫунаттисене туй вӑхӑтӗнче ӳстереҫҫӗ. Нумай ҫынсем ҫак кӑткӑсене вак шӑнасемпе арпаштараҫҫӗ. Тата вӗҫекен кӑткӑсем ту сезонӗ хыҫҫӑн ҫунаттисене пӑрахаҫҫӗ. Пахучий домашний муравей, шӑршлӑ кӑткӑ. Ҫак кӑткӑсен ячӗ хӑйсен ҫинчен пӗлтерет. Вӗсене лапчӑтсан йӳҫӗк шӑршӑ тухать. Ҫаплах та ячӗнчен паллӑ вӗсем нумайрах килсенче пурӑнаҫҫӗ. Тата витере, кӗлетре мунчара та пурӑнма пултараҫҫӗ. Ялта пурӑнса курнӑ пулсан пӗрмаях пӗлетӗр вӗсем ҫинчен. Уличный муравей Урамри кӑткӑ. Ҫак кӑткӑсене те эсир курнӑ пуль тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесен вӗсем траншейӑсен чама юратаҫҫӗ. Урӑхла сукмак. Вӗсене те киле кӗнине сӑнама пулать, мӗншӗн тесен ҫак кӑткӑсем пылака юратаҫҫӗ. Рыжеватый коричневый сумасшедший муравей. Ӑнран кайнӑ хӑмӑр кӑткӑ. Ҫакӑн пек ят панӑ вӗсене кукӑр утса ҫӳрене пирки. Пурӑнаҫҫӗ ҫак кӑткӑсем Америкӑра кӑна. Характерлӑ особенность ҫак кӑткӑсен вӗсем кӗтӗвӗпе тапӑнма пултараҫҫӗ хӑйсен наркӑмӑшӗ ҫине. Сахарный муравей сахар кӑтки Ҫак кӑткӑсем сӑртсем тӑваҫҫӗ, хӑйсене пурӑнма. Юратнӑ ҫимӗҫ вӗсен тӗтре хыҫҫӑн нектарсем пуҫтарни. Ҫаплах тата пылак курӑкӗсене ҫиеҫҫӗ. Сахар кӑткӑсем мирлӗ пурӑнаҫҫӗ ҫынпала. Вӗсем сыхма хӑнӑхман, анчах тарӑхтарма та пултараҫҫӗ. Муравей Варишка, вӑрлакан кӑткӑ. Ҫакӑ ячӗ вӗсен представительствисене пӗлтерет. Мӗншӗн тесен вӑрлакан кӑткӑсем чӑнах та вӑрласа ҫӳреҫҫӗ, урӑхла каласан ытти кӑткӑ йӑвисене аркатаҫҫӗ. Тата ҫак кӑткӑсем чи пӗчӗккисем шутланса тӑраҫҫӗ ыттисемпе танлаштарсан. Анчах пӗчӗкке пулин те вӗсем хыттӑн ҫыртма пӗлеҫҫӗ. Муравей-призрак – мелке кӑтки. Ҫак кӑткисен ячӗ пӗлтерет витӗр курӑннине. Пысӑклатса пӑхсан ҫак чертюна унӑн хырӑмӗ ӑшӗнче апатне те витӗр курма пулать. Ҫак кӑткӑ мирле чертюн. Ахальтен вӗсем тапӑнмаҫҫӗ, пурӑнаҫҫӗ ӑшӑ вырӑнсенче кӑна, пирӗн тӑрӑхсенче вӗсем ӗрчемеҫҫӗ. Черный муравей, хура кӑткӑ. Ҫак кӑткӑсем ыттисенчен темех уйрӑлса тӑмаҫҫӗ. Пер уйрӑмлӑхе пур ҫеҫ, Вӗсем час-тарах уҫу вырӑнсене кӑмӑллаҫҫӗ. Сӑмахран, хирсемпе уҫланкӑсене. Нумайрак кӑткӑсене хуртсемпе танлаштарма пулать. Вырӑсла матриархат тесен те йӑнӑш пулмасть. Ку пӗлтӗре чак япалана кӑткӑсем ҫемйинче кӑткӑ ами ертсе пырать. Патша пек! Ученӑйсем каланӑ тӑрӑх пӗлтерсе хӑварма пулать ҫапла. Кӑткӑсем ҫӗр ҫинче вунӑ квадриллион штук пуҫлӑхӗ. ҫӑмӑлтарах каласа куҫарсан кашни ҫын валли миллион кӑткӑ килтерме пулать танлаштарсан. Ҫав хатӗр вӗсем нумай ҫӗр ҫинче. Ӗҫлекен кӑткӑ виҫӗ ҫулччен пурӑнма пултарать, анчах ҫав вӑхӑтра матка вӑтӑр ҫулччен пурӑнать. Ҫак пӗлтереш кашни представитель кӑткӑ семействине килмест, ҫавӑнпа пӗтӗм кӑткӑсем ҫапларах пурӑнаҫҫӗ тесе ан шутлӑр. Кӑткӑсем хӑйсен нумайӑшӗпе ытти ҫемьери кӑткӑсене плена илме пултараҫҫӗ, Ҫулӑм ӗҫлеттереҫҫӗ, анчах пӗтӗм кӑткӑсен ҫавӑн пек хӑтланмаҫҫӗ. Ученӑйсем шухӑшлаҫҫӗ, кӑткӑсем пилӗк пин таран хӑйӗн йывӑрӑшӗпе танлаштарсан груз йӑтма пултарать. Кӑткӑсем пӗр ҫемьере нумайӑн пулсан та вӗсен коллективное мышлени лайӑх аталаннӑ, кашни хӑйӗн мӗн тумалли ӗҫне пӗлет. Кӑткӑсен наркӑмӑшӗсем питӗ нумай, кайӑксенчен пуҫланса Упана таран этемсем те хӑш-пӗр чухне кӑткӑсемпе тутанса пӑхаҫҫӗ. Кӑткӑсем нумайрах шӑршисемпе пӗр-пӗрне паллаҫҫӗ тата сухалесене чӗтреттерсе калаҫаҫҫӗ. Хӑш-пӗр чухне кӑткӑсем хӑйсенчен кепер тума пултараҫҫӗ, чӑрмав пулсан. Кӑткӑсем ҫинчен калаҫҫӗ вӗсемшер ҫинче чи вӑйлӑ чӗрчунсем тата ӗҫлеме юратакан теҫҫӗ. Кӑткӑсем хӑйсен кӑткӑ йӑвисене питӗ чаплӑ тӑваҫҫӗ. Ҫелтен кучӗ пек курӑнать пулсан, ҫер айӗнче е шалта вӗсен хула пек туса пӗтернӗ. Тата кашни япала валли хӑйӗн отсеке пур, помещени тейӗпӗр. Тӗслӗхрен, ҫимӗҫ валли уйрӑм, ҫывӑрма валли уйрӑм, Запасӗсем валли уйрӑм, несӗлсем валли уйрӑм, мусор отходӗсем валли уйрӑм тата вилнӗ кӑткӑсене уйрӑм тытаҫҫӗ. Кӑсӑклӑ самант. Кӗрсе тухакан шӑтӑкӗсене кӑткӑсем ҫумӑр вӑхӑтӗнче хыпӑллаҫҫӗ. Кӑткӑсем хӗлле упасем пекех ҫывӑрма выртаҫҫӗ. Йӑви вари ӑшӗнче ӑҫта ӑшӑрах пӗрле пухӑнса ҫывӑраҫҫӗ. Кӑткӑсем ҫут ҫанталӑкӑн экосистеминче питӗ усӑллӑ, Вӗсем хӑйсен ӗҫӗсем пирки ҫӗре тасатаҫҫӗ. Тата трактор сухаланӑ пек рыхлӗ тӑваҫҫӗ. Ҫакна пула ҫӗр сывлать те и вара ӳсен-тӑрансене ӳсме пулӑшать. Чӗрчун тӗнчин кашни представителӗн хӑйӗн задачи пур. Пӗтӗм чӗре выльӑх хӑйӗн пурнӑҫӗпе пурӑнса ҫанталӑк системине йӗркелесе пырать. Ҫавӑнпа та упрама тӑрӑшӑр ҫут ҫанталӑка. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярса пар ҫак видеона. Лайк пусма мансан кай. Чипер юлӑр, туссем.